Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orienta.
Illum ħa mmorru f'belt fi Sqallija meqjusa bħala ġawhra minħabba l-arkitettura barokka tagħha. Hemmhekk issib art pavimentata u storja mill-iktar rikka. Pajsaġġ pittoresk b'togħma b'saħħitha u awtentika ta' kultura Siċiljana. U llum mhux ser nkun qiegħed waħdi, miegħi ser ikolli kantant li meta tisma' diski u l-mużika tiegħu impossibbli ma tiċċaqlaqx u ma tisfinx.

Nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Knockabout Sicilia. Illum ħanoħodkom Ragusa Ibla, fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-iktar pajżaġġi pittoreski fi Sqallija. U llum minix waħdi, illum għandi miegħi ħadd ħlief, ejjew miegħi, ejjew miegħi, Ejo miħaj, Mr. Matt Black! Buongiorno! Kif int, Matt?
All right.
Fil-Malta, fil-Isqallija. Eh, Isma l-lum sejrin raguza ibla. Ġieli mort? Nibla ħafna maqatna mort. Imma x'timmaġina li hemm? Kulħadd jibla.
Apparti minn hekk vera kulħadd jiekol, ħansibu pajsaċ mill-iktar pittoresk, żgur ħaj saħrek, u apparti minn hekk il-kultura tal-post vera autentika Siċiljana. Żgur li ħatogħġbok. Ewwa. Mhux biex inkun pastas, ma fejn qiegħed inti posti. Ħudu, I stay relax għal daqsek.
Aħjar, veru, nsaqjena u inti tirrelaxja.
Id-destinazzjoni tagħna llum hija Ragusa Ibla, belt barokka b'labirint ta' toroq dojoq mill-iktar affaxxinanti u wirt kulturali mill-iktar sinjur, destinazzjoni turistika popolari mmens. Fatt interessanti dwar Ragusa Ibla huwa li din il-belt inqerdet fil-biċċa l-kbira tagħha b'terrimot fl-1693 u sussegwentement inbniet mill-ġdid fl-istil li għandna llum, l-istil Barokk, biex illum is-Siċiljani għandhom wirt arkitettoniku notevoli. Illum Ragusa Ibla hija ċċelebrata għall-karattru storiku li tant ġie ppreservat tajjeb u hija Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO. Matt, il-ġurnata, speċjalment meta tkun Sqallija, ma tibdiex mingħajr kafè. Mhux hekk?
B'mod normali tibdieha bil-kafè l-ġurnata? Le, le, nżomm clean filgħodu, ilma biss, ilma biss. Ara, ara, kemm hu bil-għaqal Matt, rajtu? U ovvjament la qegħdin Sqallija, il-kolazzjon trid tkun tipikament Siċiljana. Cannolo jew granita brioche. Pjaċir, hu.
Kannol inħobbu jien imma dil-granita qatt ma ma nafx x'inhi ta'. Isma', kieku kelli ntik parir żgħir għal dak li għandna ppreparat għalik illum, għandek bżonn doża qawwija ta' enerġija. Ma imma x'inhu ġej! Għax ħa jkollok ħafna x'tagħmel. Għalik għandna missjoni. Hawnhekk għandek ħjiel differenti li kull ħjiel ħa jwasslek fl-iktar siti importanti li hawn Ragusa jibla'. Kull post, kull sit li ħa tagħżel Ħa nitolbuk li tieħu selfie bħala prova li vera wasalt fil-post jekk jirnexxilek taqqadhom il-ħamsa li huma u mbagħad fl-aħħar ovvjament għandek it-trofew li huwa rigal importanti li jekk kelli intik ħjiel dwaru huwa rigal li ħa jerġa' jġibek sqallija imma mhux se ngħidlek iktar, se ngħidlek fl-aħħar. Hawnhekk għandek il-ħjiel kollha. Neħdu l-kafe, u mbagħad nibdew bil-kwiet. All right, Mert il-kaxxa tal-ħiel edha fidi, tajb li ngħidlek li qabel nibdew għandek il-permess tagħna li tista' titlob għajnuna kemm trid mingħand in-nies tal-lokal. Jaf Ingliż imma.
Forsi ssib il xaħad, bit-Taljan ma terranġax. Fil-kas uża iktar body language. Ħalli fidejk, Ħanħalli fidejk.
Grazzi. Il-ħin jitlaq issa.
Jien antika sekli u nissemma tul l-istorja. Tal-lokal jafuni bħala l-arkata kbira u għolja, imsemmija l-qaddis għaddi minn taħti u tasal f'qalb il-belt. Min jien? Mela, ejja, biċċa biċċa, taqta' Mela, mela, x'għandek? mela, mela, mela, nafu li Antika sejħa. arkata.
Eżatt.
Arkata antika. Arkata antika. Issa nsaqsu tibżax u jwasluna u msemmija
Għall-qaddis. Mela arkata msemmija. Arkata kbira antika għall-qaddis. Tlaqna nsaqsu. Arkata, ġiġ tintuża ma din arkata. Sorry, are you from here? Is there a, like a famous arch or something, an old... Yes, but uh, that way. That way? Yes.

Huwa arkitettura barokka mill-iktar elaborata tas-seklu tmintax. Kapulavur li juri l-kapaċitajiet li kellhom in-nies li bnew Ragusa Ibla mijiet ta' snin ilu. Il-ġebel imnaqqax juri ħlejjaq mitiċi, anġli u qaddisin, festa viżiva li jpaxxu l-għajnejn. Il-kobor ta' din l-istruttura ittik l-impressjoni li hija xi portal għas-sħarijiet li jġegħlek tidħol f'dinja oħra, dinja eleganti, u ta' storja. Portale di San Giorgio huwa xhieda vera tas-sbuħija eterna tal-wirt kulturali tal-Italja u jistiednek tesplora il-maġija tal-passat u l-preżent ta' Ragusa. Wasalna l-ħin għat-tieni ħiel. Sospans. Bil-veduti mpaxxi kien. Grazzi. Oasi ħadra fuq art antika, fertili hawnhekk il-Ħamrija, post fejn ħafna jsibu l-paċi fis-sbuħija. Jien aqbel ukoll! Heq xi tip ta' bosk fl-għoli hu. Issa jekk ma jkunx bosk u forsi f'qalb il-belt jista' jkun. Fejn ikun hemm il-fjuri, le, qasrija mbagħad wisq żgħira, imma jekk ikun Ħantik ħiel qiegħed fil-viċin u għaddejna minn. Ġnien! Proset! Ġnien! Eh, fejn konna! Eh, tlaqna! Li ma direzzjoni ħammur. X'hawn fejn ġejna.
Ġardina iblej. Ibla għat. Irnexxielek.
Oħra.
Għawek jider sabiħ. Għawek għat iħdu selfie? Fidejk. Ejja, t-nej minn ħamsa, mux ħazin. Proset, eh?
Ġardino Ibleo huwa oazi rilassanti fil-qalba tal-belt il-qadima u storika ta' Raguza. Meta tagħmel żjara hawnhekk tiġi trasportat lejn tranquillità assoluta, kuntrast li tant jispikka mit-toroq tant biżla u popolari tal-kumplament ta' Ibla. bis-siġar fjuri u trejqiet ħelwin, f'Giardino Ibleo wieħed iħossu f'ġenna moħbija. Waqt li timxi tul il-mogħdijiet li jdawruk mal-ġnien, il-ħoss tal-ilma tal-funtani jinħass qisu melodija fuq widnejk. F'dan il-ġnien ikollok l-opportunità wkoll li tgawdi veduti panoramiċi. Dan huwa l-post perfett biex tirrilassa, tippassiġġa jew sempliċement tgawdi u tapprezza s-sbuħija ta' Ragusa Ebla.
Met hawnhekk huwa meqjus bħala wieħed mill-iktar postijiet romantiċi ta' Ragusa Ebla. Romantiku inti? Ara romantiku ma single ħajti kollha kont, ġifieri ma tantx għandi opportunitajiet. Jien kont se nsaqsik jekk Qaċċ għamlulek xi ħaġa vera romantika jew nkella qaċċ għamil xi ħaġa vera romantika. Għamluli le nispera ma nsejt għax naqgħu waħda ċajt.
Tirċivi xi messaġġi seħel sejt. Ma niftakar. Mela vera hekk. Imma darba jiena dik didi ħelwa darba kirejt ġakuzzi ġoħar għal siegħa. Isa hi.
Tajba.
Kienet siegħa b'ħafna attività qed nimmaġina. Kien ħafna rawa.
Ħafna tbaqbi. Fidejja u hekk għandi il-ħjel li jmiss, però qabel mhm. naddu għal-ħjel li jmiss, nixtieq naqra l-attenzjoni ta' telespettaturi żgħar ta' Knockabout. Aħna għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Fjord Vita li jekk tibatudna ritratt tagħkom bl-uniformi tal-iskola, issa li rġajtu bdejtu sena ġdida tal-iskola tistgħu terbħu rigal biex kull darba li ovvjament tiftħu l-lunchbox Tiftakru fina ta' Knockabout u tiftakru fir-rigal li tkunu erbaħtu intom. Isma' Matt, x'imiss? Issa ħamorru fuq qasira ta' riklami ibqgħu magħna imma ta'.

Il-qalb tħabbat bi tradizzjonijiet sqallin. Fejn l-artiġjana joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bl-idejn. Il-karretto nikkulura jien min jien. Diffiċli di, u ejja, anzi għandek ħafna karretto. Karretto.
X'jagħmel? Joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bl-idejn, magħmulin bl-idejn. Jikkuluraw. Allura, Ippenġu, pitturi!
Lemmek!

Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton.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
Orienta. Għalik għanna missjoni. Hawnhekk għandek ħjiel differenti li kull ħjiel ħa jwasslek fl-iktar siti importanti li hawn Ragusa ibna.
L-isfel u nsejġ qaltli.

Il-qalb tħabbat bi tradizzjonijiet sqallin. Fejn l-artiġjana joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bl-idejn, il-carretto, nikkulura jien, min jien? Diffiċli di! U ejja, anzi għandek ħafna, carretto. Carretto.
X'jagħmel? Joħolqu b'tant ħila dawn it-teżori magħmulin bl-idejn, magħmulin bl-idejn. Jikkulurawh. Allura.
Ippenġu pitturi! Nemmen ħafna bis-sinjali dik qed tgħid li nitlalaw u law ħammu.
Isma' minni aħjar issaqsi għad-direzzjoni għax ħanqgħu nduru fil-vojt. Hello. Um, is there someone that paints on carretto here, carretto? Bit-Taljan.
Għax eh, paint, paint carretto. Sì, eh, c'è qualcuno, questa in realtà è la bottega. Qui? Ah, uè. Eh, eh, wasalna mela. Vicin, grazie, hi.
Il-karettun sqalli, is-simbolu per eċċellenza tal-arti Siċiljana, illum meqjus bħala memorja antika xi kemm xejn minn żija. Fil-passat, il-karettuni Siċiljani bil-kuluri vivaċi tagħhom kienu janimaw it-toroq sqallin Il-ħoss tar-roti fuq iċ-ċangaturi tal-ġebel kienu jiġbdu l-attenzjoni ta' ħafna nisa tad-dar li kif kienu jisimgħuhom ġejjin mill-bogħod, mill-ewwel kont tarahom jittawlu mit-twieqi jew gallariji. Illum il-ġurnata ftit hemm irkejjen fi Sqallija fejn tista' tammira l-kapaċità tal-artiġġana Sqallin jiddekoraw il-karozzini tipiċi. Damiano Rotella u Biagio Castilletti huma fost l-aħħar artiġġana li professjonalment jiddedikaw ruħhom għall-pittura u restawr tal-karretti Siċiljani. Nett, int artistiku, tħobb il-kuluri vibranti, għidli naqra meta tara dat tip ta' arti, dat tip ta' xogħol x'tikkummenta. Ġmiel, jiena ara qed kwiet fejn qatt tarawni kwiet kwiet nammira ta' ma xi nqablu. ma' xarabank l-antika ta' Malta qisu l-istess teknika. Għandu ftit karatteristiċi minnu dan, iktar elaborat u jidħlu f'ħafna iktar dettall. Pero id-dettall li hemm f'kull tpinġija hija xi ħaġa li tħallik bla kliem. Klijenti minn tagħhom huma diżinjaturi kbar bħal Dolce Gabbana, eħe ħadmu flimkien, u l-klijenti tagħhom huma rinomati immens, jiġifieri klijenti tal-passat tagħhom huma nies bħal Mick Jagger, mużiċisti internazzjonali oħra. Matt Black issa wkoll. Matt Black u aħna ta' knockabout minn Malta. Jien għandi kurżità biex nkun naf kif minn tant professjonijiet intażlet del professjoni u l-Damiano ħansaqsih. Damiano, da tante professjoni nel mondo Come mai ha scelto questa professione? Allora, quando ero bambino, io mi ricordo che a casa di mia nonna c'era un pupo siciliano, eh, di quelli che usiamo in Sicilia per fare il teatro dei pupi. Eh, questo Damiano jispjeganna li minn ta' eta żgħira l-passjoni tiegħu bdiet mill-karattri tal-pupi Siċiljani. U fjorixxa din il-passjoni billi mar jistudja teknika tal-arti u eventwalment kien apprentist u issaħħar fuq ir-restawr tal-karretti Siċiljani.
Matt, żgur ħa taqbel miegħi li kien għalija jien kont nagħmel ġurnata. Le, nagħmel ġurnata jħammur mmur ħana x'ħan irbaħ.
Fadallek żewġ teħji l-oħra. Ejja daqt.
Fidejk.
Anzi, qabel ma taqra biex namillek naqa kuraċ. Eh. U ejja tagħmel iktar sforz biex żgur ta' salsa l-aħħar eh. għandi rikal żejra lejk. Iva, biex meta tkun qiegħed fil-kċina u jkollok bżonn tipprepara snack tiftakar naqra fina, eh. għalik għandek varjetajiet differenti.

U bis-sengħa u l-kultura lili fdewni. Jien x'jien. Mela, xi ħaġa kbira, grandjuża u prominenti. Jien naħseb tal-opinjoni li telgħu lejn il-pjazza. Meta rajt dawk is-signs kien hemm xi ħaġa naħseb. Tgħid nerġgħu mmorru lura.
Ejja, ejja, ejja.
Hello, can you help me please? I'm looking for a big and A cathedral or something that's big and grandiose and up here. Emmi! Wow! Rajta kif naf nasal?
Palazzo Cosentini huwa eżempju mill-ifjen tal-arkitettura barokka, binja karatterizzata mid-dettalji tal-faċċata dekorattiva u disinji grandjużi Dan il-palazz inbena matul is-seklu tmintax. Il-palazz oriġinarjament inbena bħala residenza għall-familja nobbli Cosentini, li kienu sidien ta' ħafna artijiet fir-reġjun. Dan il-palazz kien simbolu tal-ġid u l-istatus soċjali ta' din il-familja. Met, il-familja Cosentini mistagħġbin kemm kienu sta bene tgħix kemm kellhom artijiet hawnhekk Ragusa u dak il-palazz bnewh Biex juru kemm kienu ta' stat nob. Espressjoni tal-lum il-ġurnata ngħidu li kienu fanfri. Qiegħed pass il-bot biss milli tasal fid-destinazzjoni finali. Qabel ma naraw il-ħjiel x'inhu nfakkarkom it-telespettaturi żgħar li tħobbu taraw Knockabout li għandna kompetizzjoni għalikom u għall-best friend tagħkom flimkien ma' United Colours of Benetton. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom u jekk tibatuli r-ritratt tagħkom, grazzi għal United Colours of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa. X'qed jgħid? Jekk issib lili tasal fit-tmiem u ħdejja taf tara l-ħamim. Jien għoli u kuraġġuż, katidrali jien il-grandjuż, nafek u rajtu dak rajtu! Lem, lem, lem, lem, lem, lem! Emmej! Id-Duomo di San Giorgio jinsab fil-qalba ta' Ragusa Ibla u huwa sit storiku u reliġjuż sinifikanti għal din il-belt. Il-knisja oriġinali li kienet inbniet hawnhekk tmur lura għas-seklu tlettax u kienet diġà ddedikata lil San Ġorġ li huwa l-patrun ta' Ragusa. Il-katidral għadda minn diversi trasformazzjonijiet matul is-sekli. bl-aktar bidliet notevoli seħħew minħabba t-terrimot qawwi li kien laqat din iż-żona fl-1693. Wara dan it-terrimot, il-katidral litteralment inbena mill-ġdid.
Mission accomplished. Missjoni kompluta. Bit-Taljan jgħidu l-ewwel trid tieħu selfie. Eh, bil-ħaq dejjem ninsieħdu.
U għax qalbna tajba u għax irnexxilek issib is-siti kollha, pero mux fil-ħin sabom, għana għanerġaw nistednuk sqallija, Sicilia Outlet Village, oh. għandek shopping spree għal Black Friday, il-fuq minn 140 ħanut fejn tista' tagħmel ix-shopping spree ta' Black Friday tiegħek, żgur sersi. Ejja ma ħlibx għal xejn. L-ħwienet favoriti tiegħek. Issa taf xed ngħid jien, eh. għal shopping spree ħadd tiġi waħdek mhux se nġibna miegħek. Eh, ejja, oh.
alla xintu ejja bil-qalb kollha.
Il-kaċċa t-teżoru ta' Knockabout fl-imkien ma' Mad Black waslet fit tmiema u rnexxielu jsib is-siti kollha u rnexxielu jaqqat is-selfies kollha li tlabnieh. Jiena ma fadal xejn x'ngħidilkom ħlief grazzi talli kontu miegħi, niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu niskopru iktar irkejjen minn Sqallija u nfakkarkom qabel inħallikom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexies Fortify, irridu narawkom tiċċaqalqu, irridu narawkom sportivi, irridu naraw ritratti tagħkom waqt l-attività fiżika. Ibagħtuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata jew il-lejl it-tajjeb skont x'ħin qed issegwuna. U niltaqgħu il-weekend li ġej. Ciao! Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Esprit.
Kollox Authentic Greek Yogurt.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
Orienta.
Is-sitta skorba tagħna minjera ta' informazzjoni dwar il-preistorja, mill-ewwel nies li ġew jgħixu f'dawn il-gżejjer sa żmien il-bronż bikri. L-ewwel darba li sar skav żgħir kien fl-1937. L-arkeologi ta' dak iż-żmien sabu ħaġra bit-tiżjin. Minħabba f'hekk, ħassew illi l-pjan tal-iskavar seta' jikber. Fis-sittinijiet it-teknika tal-arkeoloġija kienet żviluppat sew. Għalhekk, is-sit ta' Skorba tana ħafna iktar informazzjoni. Fost l-iktar affarijiet interessanti, insibu diversi fdalijiet ta' binjiet li mhumiex megalitiċi u li jmorru lura qabel ma bdew jinbnew l-istrutturi megalitiċi li llum huma sinonimu man-Neolitiku Malti. L-eqdem struttura fi skorba huwa ħajt ta' ħdax-il metru li jmur lura għall-fażi magħrufa ta' Ardalan madwar 5200 sena qabel Kristu. Insibu sensiela ta' għerejjex mibnija b'pedament tal-ġebel, bil-bqija tal-binja maħduma b'taħlita ta' tafal moħmi fix-xemx. Fost dawn l-għerejjex, fi tnejn minnhom instab għadd ta' Baħar, li qatt ma kien instab qabel fil-gżejjer Maltin, insibu għerejjex minn fażijiet differenti li fi skorba juru li huma l-eqdem eżempji. Din is-sejba ta' dawn id-djar ċkejknin juru li n-nies tan-Neolitiku kienu jgħixu fil-qrib ta' binjiet tal-komunità. Fi skorba nistgħu nieħdu idea tal-iżvilupp tal-arkitettura fil-gżejjer Maltin sa mill-ewwel żmien li kienu abitabbli, mhux biss l-arkitettura monumentali, binjiet b'ħaġar kbir għall-komunità, imma wkoll għerejjex żgħar fejn kienu jgħixu dawk li bnewhom.